Inti semmejt ukoll dan il-proċess ta' tiġdid. Bħala Adrian Delia, inti tibża' mill-bidla? Le, ma nibża' xejn mill-bidla, anzi naħseb illi l-unika ċertezza illi hija tajba fl-evoluzzjoni tal-bniedem hija ċ-ċertezza tal-bidla. In-natura tinbidel, tiġġedded. Il-bniedem jinbidel, jiġġedded. Is-soċjetà tinbidel u tiġġedded. Soċjetà li ma tinbidilx tmut. Raħal, villaġġ li ma jinbidilx, ma jġġeddidx, imut. Soċjetà, anke istituzzjoni li ma, tmut. Il-bniedem li ma jinbidilx, u l-bniedem qed jinbidel il-ħin kollu. fih innifsu anke l-anatomija tal-bniedem, jiġifieri jaf fin-natura tal-bniedem, tal-anatomija u tal-moħħ tal-bniedem illi jinbidel, illi jevolvi, illi jimxi għall-pass li jmiss. Meta nibdew nitkellmu fuq daw l-ideoloġiji, dak huma xi ħaġa illi jilluminaw il-ħsieb, jiġifieri il-mod kif taħseb u l-what you subscribe to, Bl-ebda mod il-fatt li inti għandek prinċipji u valuri li jkunu ftit iktar konservattivi ma tfisser li inti kontra l-bidla. Jiġifieri, jekk jien għandi valur inħadd dan il-valur tal-ħajja. Jiġifieri tirrikonoxxi l-fatt però li inti bħala mexxej u bħala persuna iktar forsi appert man-nies mill-predeċessuri tiegħek? Ma nistax l-ewwel nett ma npoġġix il kulħadd f'keffa waħda xi min it's a wide word u predeċessuri. Jiena nista' l-ewwel nett ma nħobbx niġġudika jiena ma nippreferi li jiġġudikaw lili. Allura diffiċli biex jien ngħid fuq innifsi. Li nista' ngħid żgur hu illi jekk tgħidli x'l-iktar itini sodisfazzjon, x'l-iktar nieħu pjaċir, x'l-iktar nara li qed jgħinni, nippreferi kieku għandi għaxar sigħat nagħmel għaxar sigħat nintaqa' man-nies, nitkellem, nitgħallem, Però fl-istess ħin ma temminx li l-konklużjonijiet tar-rapport tal-inkjesta Egrant kienu ċari biżżejjed, ħa ngħidu hekk, forsi. Kieku kelli nemmen hekk, allura kien ikolli raġun li ngħid li kien ikun biżżejjed li jagħti dawk biss lill-Prim Ministru. Ġifieri ma taħsibx li kienu ċari biżżejjed? Le, ma għedtlekx hekk. Għedtlek jekk kienu ċari biżżejjed, jekk kienu ċari biżżejjed, u aħna għadna fil-Qorti illi għafini tal-mistoqsijiet relatati mal-Prim Ministru u l-mara tiegħu kienu ċari biżżejjed, allura ma kellux għalfejn jagħtih l-inkjesta sħiħa. Seta' tah dak biss, u kien ikun biżżejjed. Għalfejn lill-Prim Ministru, lill-Ministru tal-Ġustizzja, lill-avukat tiegħu, lill-istaff tagħhom għax qal probabbilment l-istaff tagħhom għandhom ukoll. Tom, l-inkjesta sħiħa, meta l-konklużjoni hija ċara biżżejjed. Kont ikkritikat għaliex kellek id-diskors li kont għamilt fejn, u ħa nikkwota biex inkun ċert, xtaqt li jaqbżu għall-valuri Kristjani kontra t-theddida. Qisu diskors li ħafna nies ħaduh bħala viċin dak tal-lemin estrem ta' Salvini tal-Italja. Però mbagħad ftit wara inti erġajt mort sodoport lura u għedt Isma', Malta għandna bżonn issir ċentru tal-ipproċessar tal-immigranti. Jiena qatt m'għadt, qatt, imkien, illi rrid nagħmel Malta ċentru ta'. Tal-ipproċessar tal-immigranti. Assolutament. Jien għadt, Malta għandha, u kont ċar ħafna meta għadtha fil-kuntest li għadtha. Mhux tal-ipproċessar tal-immigranti, imma qatt m'għadt li jien irridu jiġu l-immigranti hawn biex nipproċessawhom, qatt m'għadt imkien. Illi rrid ikun ċentru. fejn aħna naraw is-salvagwardja tal-ħajja. Kont qed nitkellem fil-kuntest ta' sitwazzjoni tat-telfien tal-ħajja fil-Mediterran. Mela Malta għad jien, peress li hija żgħira, aħna ma nistgħux ngħinu fl-Ewropa biex nieħdu iktar nies. Għad illi aħna qegħdin 1,500 kull kilometru kwadru, it-tieni wieħed l-Olanda 450. L-iktar popolati! Għad mela x'nistgħu nikkontribwixxu aħna? Għad bħala ċ-ċentru illi jikkoordina s-salvataġġ, jikkoordina, jiġifieri uffiċini tekniċi, set-up fejn inti tista' tara x'qed jiġri, mhux qed jiġri, Mhux qed ngħid illi aħna jiġu n-nisa kollha u mbagħad noqogħdu nqassmuhom assolutament maċ-Ċek. Meta jitlu deċiżjonijiet ta' stati qrib tagħna, l-ewwel ħaġa li ngħid pubblikament u għadtha għadni kif għedt issa wkoll illi rridu nħarsu l-interess ta' Malta. Mela naħseb illi jkun opportun illi nifhem ukoll x'inhi l-ewwel reazzjoni tal-Gvern tagħna u ma naħsibx illi hija diffikultà illi nkun nafha għax s'issa l-komunikattiva kienet kienet tajba u ċara u diretta u jekk dak li ħa jipproponi l-Gvern għax ikollu iktar informazzjoni, iktar riżorsi biex jara l-pożizzjoni ta' Malta xi tkun, jekk jiena nifhimha u nara li din hija pożizzjoni favur pajjiżna, jiena nkun minn tal-ewwel li jkolli l-pjaċir li nissapportjah. Jiġifieri żgur li l-interess nazzjonali versu Stati oħrajn. Dan irid isir f'qafas ta' kuntest ta' liġi internazzjonali. Għax inti għandek il-liġi li tirregola n-nies, il-liġi tagħna, u mbagħad għandek il-liġi internazzjonali li tirregola l-istati wkoll, kif jikkomportaw ruħhom l-istati ma' xulxin, u fl-Unjoni Ewropea li għandha r-regoli tagħha wkoll. Jiġifieri jiena I'm looking forward li anke nitkellem mal-Prim Ministru biex nifhem eżatt ir-reazzjoni ta' Malta kif nikkalibrawha, minflok naqbad u nitkellem u nixħet qabel, ħalli l-ewwel u qabel kull interess partiġġjan, letteralment l-ewwel interess ta' Malta, l-ewwel interess tal-Maltin u l-Għawdxin.